Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүх! Хөрмәтле мөселман кардәшләр! Бүген мин сезгә теләк теләү догасын укып ишеттерәм. Әгәр дә кирәк дип тапсагыз, дусларыгызга, туганнарыгызга, балаларыгызга, күршеләрегезгә җибәрегез, таратыгыз. Савабы булыр. Бисмиллаһи рахмани рахим. Теләк теләү, дога уку, Аллаһны искә алу, ягъни зикр кылу үзе бер матур гыйбадәт. Шулай ук зур савапларга элгәшү юлы да. Динне башлап өйрәнүчеләргә дога кылу мисалы. Эй Раббым, Аллам, Син, галәмнәр Раббысы, барлык мактауларыбыз Сиңа, Син, Гафу Итүче, Син, мәрхәмәт, шәфкать, рәхимлек, михербанлыкның Үзе. Аллакаем, шушы көнгә хәтлем миңа, туганнарыма, халкыма, барлык мосылманнарга биргән бәрәкәтең, киң ризыгың, чиксез нигъмәтләрең, саулык, белем, югары дәрәҗәләр биргәнең, тынычлыкта, матур табигатьтә яшәткәнең өчен Сиңа чиксез шөкер әйтәбез. Шушы биргән бәрәкәтләреңнән киләчәктә дә безне аерма. Минең әти-әниемнең, туганнарымның белеп һәм белмәй яшерен эшләгән гөнаһларыбызны, зинһар, гафу ит. Мәрхүм булган әти-әниемнең, мөэмин ата-бабаларымның, нәсел-нәсебемнең, халкымның һәм бөтен мөселманнарның гөнаһларын гафу әйлә. Эй Раббым, Аллаһы Тәгаләм! Минең һәм балаларымның, туганнарымның күңелләренә, йөрәкләребезгә иман нуры сал. Иманнарыбызны нык кыл. Безне туры юлыңнан алып бар. Көферлеккә төшермә. Миңа, балаларыма һәм туганнарыма файдалы гыйлем, камил акыл, ачык аек зиһен, күркәм холык, югары әдәп-әхлак бир. Юлларыбызны ачык кыл, укуларыбызда, эшләребездә җиңеллек һәм зур уңышлар насыйп ит. Ниятләгән изге гамәлләребезне башкарып чыгырга ярдәм ит. Тазалык, саулык бир. Җир белән күк арасында булган барлык бәла-казалардан, җир йөзендәге хәвеф-хәтердән, зәхмәт кагылудан, явыз кешеләрнең яманлыкларыннан Начар юлдашлардан, сихырдан, күз тиюдән безне үзең сакла, үзең сакла. Безне хәерчелектән, ачлыктан, яңгылышу хаталанудан, гөнаһтан, ялкаулыктан, ялгызлыктан, бөлгенлектән, ваемсызлыктан, кыен хәлләрдән, төрмәдән, ут һәм су афәтеннән, Яман эшләрдән, бурычка батудан, гафил булудан, наданлыктан, зинһар, үзең сакла. Аллакаем, шулай ук безне үз нәфселәребез белән калдырма. Раббым, миңа, балаларыма һәм туганнарыма хәерле, бәрәкәтле, бәхетле, озын гомер бир. Бәхетле картлык насыйп ит. Безне авыр сынаулар белән сынама. Тәүбәләребезне кабул ит. Җиде саныбыз төгәл булсын, тән һәм рухи гариплектән сакла. Безгә әхирәткә күчкән чакта җиңел үлем бир. Соңгы тәхарәтне дә үзебезгә алырга язсын. Бу дөньяда эшләгән барлык изгелекләребез, Аллакаем, Синең ризалыгың өчен булса икән. Эй Раббым, безнең иманнарыбызны, йортларыбызны, бала-чагаларыбызны, мал-туарларыбызны, мөлкәтебезне, дөньяларыбызны янгыннан, ут-судан, җил-яңгырдан, Ерткыч хайваннардан, кош-бөҗәкләр зурарыннан һәм төрле авырулардан, афәтләрдән үзең сакла, үзең сакла. Син, яклаучы, саклаучы, шуңа да без сиңә генә сыенабыз. Амин. Менә шушындый теләк теләү догасын мин сезгә бүген укып ишеттердем. Диндә булыйк, иманлы булыйк, кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, булганына шөкер итеп яшик, дусларым. Иң изге теләкләр белән Гүзәл Яппарова.